Pomidor, rendelenmiş pomidor biz qoyacamız. Nane, quru. Doğru, quru nane. Yağ. Tikirancıq yağ qoyacamız, çünki bizde qıyma yağsız, öyle qızım? Endi birinci etni alıp qoyunız qazana, qazanın içine er şey qarıştıracamız, öyle qızım? Yavaşçıqtan episini qoy. Episini yavaşçıqtan nazlı, aha. Tak, etni qoydıq, endi qoyaq pirincni. Epsini.
Ya, bir neçni, aha, Hatice de yardım ete, doğru. Bir neçni qoyduv. Endi pomidornı qoy, Elmaz oy. Ya, pomidornı qoysın, Hatice. Pomidornı qoyduv. Endi qoy, qaldı bizde ne? Naneyi qoysın, Hatice. Elmaz qoysın yağnı, yardım etiniz. Epsini, epsini qoy, qızım.

Elmazda da qaşıq beriniz. Elmaz da qarıştırsın. Yavaşçıqtan qarıştırınız. Güzel etip. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Qarıştırınız. Bu aşın adı ne? Biber dolması, öyle kızım? Ne için dolması? Çünkü biz biberini dolduruyıq, öyle kızım? Biberin içine qıyma doldurıñ. Qarıştırıñız, qarış, güzel qarıştırıñız. Ben sevem aşamağa onu. Tolmayı seviyiz? Pek sevem.
İçi pek lezzetli.
Güzel etip qarıştırıñız. Qarabibernen tuzu yahşı etip qarışsın. Elmazcığa da beriñiz, Elmaz da qarıştırsın. Sen aç, aç, aç kerek. Qarıştırıñız, qarıştırıñız, qızım. Bizde bir yoq. Endi biz qıymasını yaptıq. Endi biberleri başlaycağımız doldurmaya, öyle? Episi alsın, başlañız, başlañız. Episi alsın qıymasını ve biberin içine baqayıq, kim en güzel biley doldurmaya biberlerin içine. Qıymasını alıy, Hatice. Hatice. Aman balaban Hatice aldı, yahşı qızım. Aha, tikaran tikarançıq biberleri kek doldurma. Siz Elmazcığa da beriñiz, Elmazcıq da yapsın. Hatice, sen bir yana tikarançıq çekil, Nazlı, sen o yana tikaran çekil. Elmazcıq da doldursın. Doldur, qızım. Vermeyler öyle, qızım, sana tatakalar. Nazlı, çekil tikarançıq, Elmaz da alıp olsun biberni. Tıkırançıq bastırıyıq içine, öyle qızım, boş olmasın biberin içi. Amma çoq da basma, olmay biber patlamasın, öyle qızım, tıkırançıq. Maşallah, Hatice, maşallah, Hatice yaptı endi bir deñecik. Elmaz da yaptı öyle hızımanı göster hızım dolmanı göster içi boş dandik qırancık doldur. Bizde mende azır. E nazıda da azır maşalla elmazcığım bak mana oldu elmazın da oldu endi pek dur bir al ekinci bibercigi al hızım. Bu şimdi kızcıqlar babasına aş yapay öyle hızım. Evet. Şimdi babası gelecek işten dolma aşacak öyle hızım. Acı.
Aç her vaqıt kele. İ, Betta babası aç kele, öyle qızım? Babasına aş yapaylar. Biz tırışacamız her sefer yeni güzel aşlar yapmağa, öyle qızım? Ve soñ men olacam. Tezden biz çır-çır yapacamız. Baqayıq, kim bile çır-çır? Men. Çır-çır ne demek, kim bile? Baqarıq, öyle qızım? Men. Men pek bilmeyim. Na, sen bilmeysiñ. Sen bilmeysiñ, yarın ögrenecek.
Siz yapnıız, doldurnıız epsini.
Kenarlarından, aa, dülber olsun, pirinçlerni almayı.

Elmazım biberler yarım yarım oluy ğaliba no yahşı yahşı olsun pişüv olmasa maşalla maşalla maşalla maşalla. Endi biberlerimiz bizim azır biberler doldurdıq şimdi biz oları qazana qoyacamız pişmeye öyle qızım? Şimdi biz dolmaları qazana qoyduq, qazanıñ üstüne qapaq qapattıq. Qapaq degil, tarelka, tarelkanıñ üstüne taş qoyduq, biz öyle yapayıq. Endi bekleyik qaynasa, tuznı baqacamız ve qaynadıqtan soñ yarım saat qaynatamız ve oldu, er şey azır.